Essalamu aleýkum hormatly tomaşaçylar. Biz bu gün size Bagtyýarlyk döwrümiziň ösüşlerine öz goşandyny goşýan Ak bulut hojalyk jemgyýetiniň işi hakynda giňişleýin gürrüň bermekçi. Bu hojalyk jemgyýeti diýarymyzda Asma potolok sektorynda önümçilige başlan ilkinji kärhanadyr. Ak bulut hojalyk jemgyýetiniň bir ýylda dört million inedördüm metr asma potoloklary hem-de ýedi müň tonna sintlenen metal önümlerini, ýagny T ýigrimi dört profilleri, galçypan profillerini, diwar profillerini, burç profillerini hemem profil aksessuarlaryny öndürmäge mümkinçiligi bar. Ýewropa ülňülerine doly gabat gelýän akustik ulgamly asma potoloklaryň hem Ak bulut hojalyk jemgyýetinde öndürilýändigi aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Akustik ulgam bolanda ses kabul edijiligi ýokary bolan önümler aýdylýar. Ýagny köp çagaly öýlerde goh-galmagal köp bolýar. Ana şonda Çuň ýaly akustik ulgamly potoloklary goýsaň, onda jaýyň içindäki ses ep-esli möçberde azalýar. Akustik ulgamly, ýagny ses kabul edijiligi ýokary bolan asma potoloklar diňe bir ýaşaýyş jaýlarynda däl, çagalar baglarynda, mekdeplerde, ýygnak jaýlarynda, dürli edara-kärhanalarda, hatda aýdym-saz ýazýan studiýalarda-da giňden ulanylýar. Elbetde, müşderileriň talaplaryna görä, Asma potoloklaryň reňklerinem sallap bolýar, materiallaram edil şoň ýaly gipsden ýa-da agaçdan hem-de alýumindenem taýýarlap bolýar. Ýene bir aýratyn bellemeli zat, olam bolsa asma potoloklaryň arkasynda spandbond materialynyň ýerleşdirilmegidir. Bi material tozan bölejikleri arkaly geçip biläýjek ähli mikroplary özüne siňdirip alýar, şeýlelik bilenem jaýlaryň içinde adamyň saglygyna peýdaly howa şertlerini döredýär. Bi material, ýagny banknot baterialam, şeýle hem gips materialam biziň öz ýurdumyzda öndürilýär. Ak bulut hojalyk jemgyýetiniň öndürýän önümleriniň ählisiniň diýen ýaly ýerli çig maldan taýýarlanylýandygy aýratyn bellärlik dyndyr. Dar otaglary has giň görkezmek üçin ýörite öne şunuň ýaly ýüz görülýän aýnadan hem diwarlar ýa-da potoloklar edip bolýar. Müşderileriň islegine görä bu materiallary aýnadan däl-de, howpsuz görnüşinde, ýagny şunuň ýaly döwülmeýän görnüşinde-de ýasap bolýar. Gurluşyk işleri ýa-da abatlaýyş işleri geçirilende esasy ýüze çykýan ýagdaý gurluşyk önümleriniň, ýagny materiallarynyň ýa-da artykmaç bolmagy ýa-da kem çykmagy. Bu meseläňem çözgüdi Ak bulut hojalyk jemgyýetiniň ýörite prilaženiýesinde, goşundysynda, bar. Şol goşundyda, prilaženiýede ýörite hasaplaýjy enjam oturdylan. Näçe inedördül metrde abatlaýyş işlerini geçirjek bolsaňyz, şony ýazýaňyz. Size gerekli enjamlaryň, gerekli önümleriň anyk möçberi şol ýerde ýazylýar. Şeýle hem şol prilaženiýede Ak bulut hojalyk jemgyýetiniň öndürýän ähli önümleri bilen giňişleýin tanyş bolup bolýar. Ak bulut hojalyk jemgyýetiniň önümlerini internet ulgamy arkaly sargap bilersiňiz. Bi jemgyýetde eltip bermek hemem gurnap bermek hyzmaty hem ýola goýlandyr. Ýene-de bir aýratyn bellemeli zat, olam bolsa bi önümler ulanylanda ýangyna çydamly materiallaryň ulanylýandygy. Ine, gipsiň arkasynda şunuň ýaly folga ýerleşdirilen, bu bolsa ýangyn howpsuzlygyň talaplaryna doly gabat gelýär. Ak buludyň Made in Türkmenistan ýazgyly önümleriniň diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem-de bolsa daşary ýurtlarda-da giňden tanalýandygy bizi diýseň buýsandyrýar. Ak buludyň hünärmenleri häzir smart potoloklaryň üstünde işläp otyrlar. Smart potoloklar bu näme? Bu elbetde akylly potoloklar. Ýagny çyralary sazlamakmy, potoloklaryň reňklerini, şekillerini sazlamakmy, garaz, akylly öý ulgamyna degişli ähli funksiýalar şol smart potoloklarda jemlener. Ak bulut, hil we kämilligiň döwrebap sazlaşygy.